अरे बढ़िया से लगाबे के कोनो हम दोसर आदमी छी अहाँ जमाई के सेठ छी जमाई ना सेर जा, छिकै जा, जा। ऐ के मतलब कथी रात के सेर रहै है आ दिन के लोग ओना होली नहीं जो, खेलै दिन के भैंसुर बन जाइए हाँ, दिन के भैंसुर, गाल में हमरा लग तो सब कितना- लगाबे लेकिन हम चाहे छी के चोली में आई अपना बहू के लगाबी चोली में बढ़िया से चोली आ कहै साया है रंग की दी।

बाल बच्चा नींद पड़े अच्छा है अरे देखियो। जैसे मलपुआ ते खीर मांस अरे मछली होली के दिन छै केतबो पकवान बनेबै तऽ कमे छै बुझलियै लोक पाबनि तिहार में नीक नुकुत खाइए सब दिन तऽ दालि भात तरकारी खैबे करे अहाँके की मोन यऽ कि आइयो हम दालि भात तरकारिए खाएब नहीं नहीं से बात ठीक है आँय? कहीं कोनो कर कुटुम अचानक टपक गेले सएह तऽ आ कहीं हमर बहिने चलि आबै हमर बहिनोए चलि आबै भाइए चलि आबै कोनो ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है सुनू ना हाँ। कल की हम जाइ छी कटोला परोस अपन भौजी सबसे आरो होली खेले ला आधा खेली आधा नहीं खेली हन तो अहाँ के हम सिखा दै छी हाँ। हम गेट बंद कर दै छी फरकी लगा दै छी आ कोनो छोरा मर्दावा के अहाँ घर में नहीं टपे देबै अहाँ के विश्वास नहीं है हमरा पर विश्वास के बात नहीं सब पीने खेने रहे ना आओ एनी आओ एनी आओ अहाँ एनी आओ बोलू यौ एनी चलू गेट पर हम गेट लगा दै छी अहाँके हाँ आ गेट के बाहर से हम अथी बांध दै छी रसरी बांध दै छी अच्छा आ बांध के तकर बाद जे एकरा अथी करबै बुझलियै अच्छा ठीक सुनू तऽ आइते रहू हम गेट लगा दै छी आ लगा। को- केतबो कोई टाट फड़की के पीटे तोड़े के कोशिश करता अहाँ गाड़ि दऽ के भगायब ओके ओके के मोस ठंडा दे गेट बॉय गेट उठ पीटत छोड़ा मार दवा कोई त नहीं गेट खोलब की यो हमर राजा जी मांस ठंडा जेते पुआ ठंडा जेते ई नै कि खालू कनिया बनेलक ह गरम गरम अरे त खा लेबे डार्लिंग चिंता किया करे छी टेंशन किया ले छी अहाँ के हाथ के मलपुआ हम हम तो बड़ा टेस्टी लगते ना पहले आबै छी होली खेल के त भैरत दुनू गोटा आ भैर दिन खेलबे करबे अच्छा ठीक छै जा ठीक है एकरा लगा दियौ फरकी। लगाओ एकरा फरकी हे एकरा एहि में काटी में फंसा लिया अच्छा ठीक छै फंसा कोई एते त एकरा खोले के नहीं लगे ने रहो अच्छा, बढ़िया ठीक से छै। लगा लै छी देवर किया ने रहो गेदाय, केकरा ने गेदाय। टपे दै के कते हमर घर वाला सखी छथिन अरे शक कोना नहि करते पति पत्नी के तऽ पवित्र रिश्ता होइ है तऽ शक तऽ करबे करथिन आ हम कोनो ओहन छी जे केकरो से रंग लगबा लेब आय

ले हमरो लगा हमरो लगा गे माय गे माय ई बुढ़वा ठीके में पगला तगला गेलै हे पी के टाइम आज के दिन में होली में ससुर पुतौह भावो पकड़ दिन भैंसुर सब घोर माथा भ जाए है आ, हिनका कहे से आय रुक। जब जोर जबरदस्ती के अंगना में घुस गेलखिन आ रंग लगा देलखिन आ कथी बुझै छथिन आय केहन बात कहै छै का गमाय गमाय होली के दिन में सुखले सुखले नहीं ठीक लगे है तो हिनका हम कहे के चाहे मतलब कि कथी होली भिजा के जे होली खेली है हाँ नंद लाल होली खेल नंद लाल ओ रे बबला भैया ओ मेरा भैया कनिया आय हम चाहे छी भिजा के होली दुनू आदमी खेली चलथिन ना त घर में अइए तोरी के ई बुढ़वा के देखल ढोलवा के काके ई मंगला भैया के बहू के साथ में होली खेले है कल आ ई तो पुतौ लगते आ केना होली खेले है छी छी छी छी छी जाय छै मंगला भैया कहबै मंगला भैया घर पर नहीं है बुझाय है कर कतौ गेल है जाय छै जाय छै मंगला भैया के कहबै हम होली खेले नंद कहलियन के अरे होली खेले रंगा

लाउ एगो पुआ यहाँ के हाथ के खा के देखै छी जा ए, ए। खाथिन पुआ आहा। हमर हाथ के पुआ खैथिन तऽ नाम लेथिन कि हँ गेल छलियै मंगला के बाउ लग तऽ पुआ खिलेलक हमरा हूँ, हूँ। जे हिनका मोन छन खाय के से खाथिन अरे पुआ खा लेथिन आ सुति रहथिन ग जाके घर पर हाँ। एतऽ पर जे रहथिन

लिअ हर चीज हाँ होली लग, करू। लगाओ लगाओ लगाओ हम दादी लऽ कऽ नहि आयल छी। होली मुबारक है काकी होली मुबारक है है, है। होली मुबारक है अरे काकी लऽ कऽ एना केला पर छै अरे भरि गांव के लोग लगते काकी तो हम केकरा पर ताकी आँय? होली में सब जायज है सब जायज है जाय लागब अहाँके अच्छा चल कथी लऽ जाइ छियै एहिमे एहिमे मीठ लऽ जाइ छियै कने

काकी हैप्पी होली आशीर्वाद दियो कि दंदनात रहिए हम करता का चल मसुका होली खेले हाँ हाँ होली खेले सौसे गांव में खेल के लिए अहम दोस्त अच्छा मगर एगो बात कहियो की अरे ई चुनमुनिया काकी के घर वाला हो ना डरवा काका हाँ तोरा घर वाली के साथ में खूब रंगलड़िया मला में चलो होली खेले छे लोग है केहन बात कह उल्टा पुल्टा बात बजे छे अपना बहू के घर में बंद कऽ के एलिए हन आ पूरा अथी सब लॉक कऽ देलिए गेट और फरकी सब लगा देलिए हन कहलिए हन कोनो छोरा मर्दा के घर में नहीं ढुके देला आ कहल के जे हम केकरो ने घर में ढुके देबे तो केना ढुक जेते बुझी बुझी तू कह के एली समझा के एली उ बात के फॉलो नहीं ना केलके नहीं केलके चले खुलल तोरो घर वाली छलो फूलल हाँ। हंसी हंसे चला बुढ़वा सा रंग लगाबे छे अच्छा ठीक है एहन बात चलता ए काकी ए काकी ई देखियो तो अहा के बुढ़वा के किरदानी कि कहाँ दूर अहाँ के बुढ़वा हमरा बहू साथे होली खेल रहल है का उ लगते ससुर हमर बहू लगते पुतौ हैं तो झूठ बोलत होतिया झूठ बोले कि सच बोले चलू हमरा हम पीने हमरा छियै के- बेशक मगर ओते नहि पीने छियै कि हम लड़ खड़ा जेबै चल अगर बात गलत होते तो तोरो ओते पर मारबो चल चल, चल चल, तक चल, चल चल तक चल, देखा बाप रे। ए कहली कि पुआ तऽ खा लेलियै हाँ आ खीर लाउ ने बनेली हन तऽ खीर खा लै छी हिनका तऽ देह में होश नहीं छन

पता नहीं लगल कि हम कत होली खेल रहल छी अच्छा हम जाइ छी जाइ छी दर्शक बंधु अहाँ सब की देख रहल छियै की देख रहल छी अहाँ सब होली में जे है भावर समेट के होली खेलर करब अपने सब ई नहीं कि जे है पुतौ अंगना में घुस जेबै देखलियै हम जे है मंगला कनिया लग घुसे गेल रहियै आँय ससुर लगबै रिश्तामे आ तैयो घुसि गेली जे नहि कराबै दारू दारू तारी पियैके बाद आदमी नरभसा जाइ हइ कतऽ भैंसुर हइ कतऽ ससुर हइ कतऽ पुतहु हइ आदमीके पता नहि लगै हइ का ताहि दुआरे होली अपने सब दायरेमे खेलब बुझलियै कि नहि रिश्ताके घोर मट्ठा नहि करियौ जेना हम कऽ देलियै घोर मट्ठा रिश्ताके घोर मट्ठा